Helo, siwmai, Rhys yma. Um, mae Diwrnod Sant Ys Dwynwen yn dod lan, uh, fel chi gyd yn gwybod, a ni'n meddwl blwyddyn hyn byddwn ni'n dangos cwpl o gamau rhwydd uh, fel bod chi'n gallu gwneud eich cerdyn Sant Ys Dwynwen eich hunan. Mae gyd bydd angen arnoch chi yw darn bach o bapur a pen di. Reit te, pan chi'n barod, ar eich darn o bapur gwyn, Yn amlwg, falle byddwch chi wedi plygu fy drysdo i wneud cerdyn neu be bynnag, neu gallwch chi ar y diwedd, ar ôl chi wneud eich cynllun, gallwch chi i dorri fo mas a gludo fo i'r cerdyn eich hunan. Um, fel chi'n gwybod, fi'n defnyddio geiriau, so ni'n mynd i ysgrifennu'r geiriau dwi'n dy garu di i'r lleiad ac yn ôl. Um, a ar gyfer hwnna, mae eisiau ni dynnu llun roced gyntaf a y lleiad, felly dyma beth ni'n mynd i wneud. Sdim eisiau i'r roced i fod yn ddim byd ry ffansi. Gallwch chi wneud eich roced eich hunan i edrych fel i chi am. Dwi'n mynd i gadw at cynllun digon rwydd. Felly cwpl o ffenestri. A wedyn, ni'n mynd i wneud y lleiad draw fan hyn. Unwaith eto, dim byd rhy fancy. A dyna ni y lluniau wedi wneud. Nesa, mae eisiau ni gael yr ardal ble ni'n mynd i ffitio ein geiriau mewn. Um, a'i wneud na, dwi'n mynd i wneud rhyw fath o fox bach o gwmpas um, y lleiad a'r roced. Felly ni'n mynd o gweilod y roced fan hyn, o'r ffordd draw, a wedyn lan i'r lleiad. A wedyn newn ni'r un peth o gefn y roced yn mynd lan a dod nôl lawr ar ben y lleiad. Felly Lan â ni. Rownd a lawr. Felly mae fel rhyw fath o ffram bach o gwmpas yn roced ni. Y peth nesaf sy'n eisiau meddwl amdano yw ble mae'r holl eiriau mae'n mynd i fynd, y sawl llinell sydd angen yno fi. Wel, ar gyfer un o'r yma, fi'n credu mi na i dorri fel lan i um, rhyw dri llinell. Felly dwi'n mynd i fynd ar draws i dop y lleuad. Dwi'n mynd i fynd wedyn o dop yn roced i ar draws i fel So mae dyfu rhyw dair llinell fyna. Peth nesaf sy'n eisiau gwneud yw meddwl sawl bocs sydd angen yn y fi ar y linell top. Wel mae eisiau torri'r linell dop yna mewn i chwech bocs. Felly torrwch e ni hanner gyntaf. a wedyn dwy linell ym mhob bocs. Felly mae yna fi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bocs yn barod i'r geiriau dwi'n dy. A dyma ni mynd. Ni'n mynd i fynd ar draws i wneud y dy ac i fyny. A ni'n lliwio fe mewn. Ni wedyn yn gallu rhoi yn bocs bych ni, yn y dy. Yn y bocs nesaf, mae u yn ddigon syml. Ni'n mynd fyny, a ni'n mynd fyny, a wedyn ni'n rhoi triongl bach ar y gweilod. Yn pwyntio fyny. I dot yn un o'r llythyrennau rhwydda. Llinell o dros y top, a mae eisiau'r collnod Felly dwi fel arfer yn mynd â cornel i ffwrdd o'r bocs nesa. Mae yn yn hawdd hefyd, jyst yn syth lawr o ganol eich bocs chi. Wedyn mae dwi doi focs ar ôl, mae eisiau dy yn hwnna. Felly ni'n copio'r un dy o dyn ni gynnau mewn i'n bocs cyda ni. Wedyn mae y, chi'n dod lawr o'r canol, A stopio, a wedyn chi'n mynd i mewn o'r ochr chwith. Felly mae dyn ni dwi'n dy fyna ar gyfer y dechrau. So mae dyn ni dy w i dot collnod yn dy y. Wedyn mae gyda ni y linell nesaf sef garu i'r. So dwi'n dy garu i'r. Felly, tro hyn, mae gyda ni unwaith eto Yym, mae eisiau ni feddwl sawl bocs fydd angen arnon ni. Wel, dwi'n mynd i fynd trwy hyn am bump bocs, er bod 'da ni chwech llythyren, a na i ddangos i chi pam mewn myned. Felly, ni'n mynd i fynd am bump bocs. Un. Dau. Tri. A wedyn fi awn ni am bedwar bump. Um, mae'r rheswm bod fi wedi mynd fan hyn, sy'n ots bod maint y boxes ychydig yn wahanol gyda chi, ond y rheswm dwi wedi mynd y llinell lawr fan hyn yw fel bod dy fi ddau box teidi um, taclus yn hytrach na cael llinell fan hyn a wedyn mae dyn ni rhyw fath o gynffon fanna. Tro hyn, ni'n mynd i roi gari i'r, felly bod dyn ni dwi'n dy gari i'r a wedyn bydd lleiad ac yn ôl nes mlaen. Ar gyfer G, yn y bocs cynta, ni'n mynd i fynd draw, lawr a nôl ychydig bach. Mae A, i wneud A fel prif lythyrau, ni'n mynd i wneud ei edrych fel i dot, felly ni'n mynd i wneud llinell yn do lawr a wedyn y dot yn y canol, a wneud hwnna adael A prif lythyrau ni ni. Mae yr a i gwpan yn mynd i fod yn Ar draws a lawr, mae hwnna'n gadael yr yr i ni. A wedyn yn y bocs bach sydd wedi cael ei greu wedyn, ni'n mynd i roi'n i gwpan ni, sy'n mynd i ddod lawr fyna. E dot, wel gallai wneud prif lythyr yn e dot dro hyn felly, a i wneud hwnna, do mewn o'r chwith a stopio, do mewn i'r dde a stopio, wneud yn siŵr bod e ddim wedi um, cyffwrdd yn y canol, i wneud collnod, Felly ni ddo lan ac mynd a cornel o'r bocs nesa. A wedyn ni wneud yr ar y diwedd, newn ni brif lythyren. Felly mae dyn ni driongl yn seithi i fan ni. Mae gyda ni driongl yn pwyntio i'r dde. A wedyn mae gyda ni driongl bach arall yn pwyntio i'r chwyth. A ni'n mynd i liwio'r tri triongl yna mewn. Gan adael y prif lythyren yr ar ôl. Felly nawr mae gyda ni dwi'n dy garu Yr. Fel chi'n lli gweld fyna, dwi'n dy garu i'r. Ydyn ni lleiad ac yn ôl ar ôl. Wel, fi wedi penderfynu nawr, fi'n credu beth na fi yw wna i dorri beth sydd ar ôl mewn i ddwy. yn ddwy linell wahanol. So, dwi yn mynd i fynd ar draws unwaith eto i wneud pethau bach yn haws. Felly, gewn ni lleiad yn y blwch yma, a wedyn gewn ni ac yn ôl reit ar y diwedd wedyn. Um, felly, lleiad, bocs gweddol o fawr, ni'n mynd i ffitio yll a e mewn fyna, so gewn ni o, o, e. Yma, tair llythyr yn yr ôl, felly Gewn ni dri bocs. Lleiad, gewn ni yll. A wneud yr un ol. Fe gewn ni ol fach arall. Wedi cael ei rhoi mewn. A wedyn yn y bocs bach sy'n ar ôl ar y diwedd fe gewn ni'r E. Mae gyda ni'n i gwpan. Fel wnaethon ni'n neud i'w chi ben y dro fan hyn. Mae gyda ni'n A nesa sydd fel yr i dot os chi'n cofio. A wedyn gewn ni dy yn debyg i beth oedd ar y top. Felly mewn, lawr o'r gweilod, a wedyn lliwio y triongl yna mewn, a rhoi bocs bach arall. A wedyn mae hwn yn gadael ac yn ôl, sef dyn ni wech bocs bach arall ar y diwedd, so gewn ni dorri fe'n hanner gynta. Wedyn bydd eisiau ni ffitio dwy linell mewn fyna, a dwy linell bach mewn fanna. So mae chwech bocs dyn ni nawr ar y gweilod. A, fel eithon ni gyna, i dot. Um, gewn ni cy, wel mae cy jyst yn dod o'r canol mas i'r dde, ac mae y yn mynd i fod yr un peth a wnaethon ni ar y top draw fan hyn. So lawr o'r top a stop, a wedyn o'r chwith mewn a stop. Un o'r canol i lawr. A wedyn bod ni ôl, wel bydd eisiau to ar yr o, felly ni'n mynd i fynd ar draws y bocs yma gan adael blwch bach bach ar y top. I wneud yr o, ni jyst yn mynd i adael celch bach. A mae eisiau gadael triongl i'w chi benne, fel yna. A mae hwnna wedyn yn golygu bod ni'n gallu lliwio y du y ddau ochr i mewn gan adael y to ar ôl. A y peth ola yw dod lawr a mewn reit ar y diwedd gan adael siap ôl fach taclus mewn fel hyn. Taclus fach. Ac yn ôl. A wedyn dyle bod 'da chi ar y diwedd, dwi'n, dw, garu, i'r, lleuad, ac yn ôl, gallwch chi arwyddo ar y gwaelod. A dyna ni. Yn amlwg, fe allwch chi, os ydych chi moyn,

A dyna ni, gobeithio bod chi wedi mwynhau dilyn y fideo. Croeso mawr i chi rannu a hoffi yr dudalen um, a'r fideo yn amlwg. Uh, os byddwch chi wedi wneud cerdyn eich hunan a bod chi yn teimlo'n ddigon balch i rannu fe, byddwn ni'n dwlu gweld nhw. Diolch yn fawr i chi a dydd Santes dwy'n yn hapus pendeithiau.